בעז ה השם יתברך מ'קומען זיך פרשת יתרו תשפ ו אנפאנג סדרה שטייט אשר שמו אחד גרשום ושמו אחד אליעזר קודם דארף מען פארשטיין מ'רעדט דא פון צוויי קינדער שמו אחד איז איינס אז מ'רעדט פון די צווייטע דארף שטיין שם השני וואס איז שמו אחד ושמו אחד מענטש רעדט צו א צווייטן מענטש און מסביר יא די ערשטע זאך איז אזוי און די ערשטע זאך איז אזוי ניין די ערשטע זאך איז אזוי און די צווייטע זאך איז אזוי דאס איז אחד באחד עטס איז ווען ס'קומט צו חינוך הבנים דארף יעדע קינד זיין א אחד יעדע קינד איז א נאמבער איינס איקוועל אטענשאן רופן עס אויף ענגליש אז מ'געט זיך אפ מיט די קינדער כאילו יעדע קינד איז די איינציגסטע קינד, דאס איז די עצה פון הצלחת הבנים און מצליח זיין אין חינוך, און דאס איז די הקדמה אויף קבלת התורה, מען גייט מקבל זיין די תורה און מחנך זיין קינדער אויפן דרך התורה, דארף זיין די נקודה שם הוא אחד ושם הוא אחד, יעדע קינד איז א נאמבער איינס, און ס'נישט דא אזא זאך ווי געבן מער אטענשאן פאר איין קינד ווי די צווייטע, און אזא זאך קען טאקע ראטעווען דורות. גאנץ אזוי דאס קען מען ראטווען דורך פשוט רעכענען יעדע קינד ווי א נומבער איינס ני ס'איז פרשת יתרו אינטערסאנטע זאך אז יתרו איז גמטריא גענוי תרי"ג מיט נאך דריי לאמיר זאגן נאך צוויי לפעמים איינס איז אז זיך די וואך איז רעדט מען דורך די שלשה סמי הגבלה און נאכדעם מתן תורה, דאס מ'געט די תריג מצוות נאך דריי טעג, סתם א רמז, און נאך א ענין איז צו צו די תורה מצליח צו זיין אין תורה דארף זיין ירא שמים, נו, ירא שמים איז מרומז אין די מספר דריי, מ'דרייט זיך מ'דרייט אוועק די אויגן, מ'דרייט זיך אוועק, מ'דרייט זיך ארויס פון נסיונות, נו, כדי צוצוקומען מקיים זיין תריג מצוות דארף זיין. דריי מיט זיך פון הגבלה, הגבלה איז סברה בקדשתו, האר איז מרמז אויף די יצר הרע, שטייט דאך צדיקים נדרים להם כהאר, גייט ארויף אויף די יצר הרע, אז משיח'עט קומען שטייט לשם נדרים להם ככתות האר, צדיקים נדרים להם כהאר, איז דאס איז אן אוסף פון הגבלה סהאר בקדשתו, זאלסט מאכן גדרים אין סייגים, מאך הגבלות, הגבלות מיינט גדרים אין סייגים, אז דו וועסט מאכן הגבלות און דברים מסויגים אויף די האר אויף וואס זי הייסט האר איז נמשל אל ההר דעמאלטס ווי קידשת הייליגסטו זיך און ווי ס'שטייט אז כדי מצליח צו זיין בתורה שטייט אין גמרא אין ברכות אז ס'איז א משל צו קול צו א קור חיטן א קור'ס אויערן די תורה ווערט נמשל לקור חיטן וואס מיינט ווייץ און די. ירא שמים ווערט נמשל צו די קול סוער אין די גמרא ברכות פון מוועד דארט, שוין אריינגעגאנגען פונקטליך אין די גמרא, קומט אויס אז אויב איז, די גמרא שמועסט אויס, יראת השם היא אוצרו, אויב איז דא ירא שמים וועט זיין א שמירה אויף די תורה, אויב איז נישטא קיין ירא שמים נו ווי קען די תורה האבן א קיום אז ס'איז נישטא קיין ירא שמים, די תנאי אויף קבלת התורה איז.

איז די ערשטע אנכי, די צווייטע איז לא יהיה לך, דאס האט מען געהערט פון אייבערשטן אליינס, ווי א גבורה שמענו, און די איבריגע תפרש י ד א' מצוות האט מען געהערט פון וועם? פון משה רבינו, יראת איז תפרש י ד א', תפרש י ד א' איז אויב ס'איז יראת, און א מענטש וואס איז דער ענין? זייער פשוט, אז די ירא שמים ווענדט זיך אין א מענטש, ווענדט זיך נישט, מען קען נישט מספר זיין ירא שמים, מען זאגט פרשת שקוידעש בענטש מען זאל זאגן חיים שיש בהם ירא שמים, ס'איז דארט דא ירא שמים, ווייל וואס זאגט נישט חיים של ירא שמים, מ'דאוונט נישט, מ'דאוונט, מ'ערגעצט נישט אז מ'זאל נישט האבן קיין יצר הרע, מ'דאוונט אז. מען זאל מען זאל זיך קענען מתגבר זיין ואל ישלוט בנו יצר יו כ חיים שיש בהם יראת שמים נישט חיים של יראת שמים מען קען נישט מען קען נישט מתפלל זיין אויף יראת שמים מען קען האבן יראת שמים נאר דורך דעם וואס דער מענטש אליינס האט א בחירה וועגן דעם איז דא תפארת ר' איד א' מצוות וואס מ'האט באקומען בידי אדם צו ווייזן אז יראת ווענדט זיך בידי אדם און ס'ווענדט זיך נישט מתפלל זיין אויפן אייבערשטן. צוריק צו אנוכי אנוכי איז דאך די ענין פון. און אויך איז דער ענין פון אמונה, אמונה איז, אמונה פשוט'ע אמונה מיינט אז יעדע זאך וואס געשעט מיט א איד אין די עבר, און מ'זאגט, לאמיר ערשט רעדן וועגן די עבר, יעדע זאך וואס איז געשען מיט א איד, דארף ער גלייבן אפילו אזא זאך איז נישט געלונגען, דא האט ער זיך פאררעדט, דא האט ער זיך פארטון, דא ער פילט ווי איינער האט אים מזיק געווען, ער פילט ווי ער האט זיך אליינס מזיק געווען, ער פילט סיי וועלכע ענין וואס ער פילט אז ער האט געטון עפעס ראונג, דארף ער וויסן אז מ'זאגט די ווארט ראונג איז פארשטיי וואס ר' איד, נאו גוד, ס'איז נאו גוד צו זאגן אז דו ביסט ראונג, לעב מיט די מינע, די ווארט פארוואס, פארוואס האב איך געטון די זאך, די ווארט פארוואס איז מתרגם ווארף עס, ווארף עס אוועק די טענה, און. א מענטש קען אסאך מאל זיין באזארגט אויף אזאך וואס ער גייט טון, אוי כ'האב אזויפיל קאלער געמאכט, כ'האב אנגעמאכט אזא חלום, וואס האב איך דאס אויסגעפעלט צו טון? די ווארט דאגה, אסאך מאל איז א מענטש באזארגט וואס וועט זיין, כ'האב געטון א געוויסע זאך וואס ס'קען מיך גורם זיין שלעכט, דאס דאגה למשל טייל וואס דער אייבערשטער האט געוואלט, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט און דער אייבערשטער האט אזוי אויסגעשטעלט די זאך, איז זיכער אז ס'גייט זיין גוט, און ס'גייט נישט געשען קיין העסל דורך א זאך וואס האסט געטון, אפילו ס'געווען א זאך וואס דו פילסט עס אליינס א פשקע וואס האט זיך אויסגעפעלט, דער אייבערשטער האט געוואלט, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט און ס'קען זיכער זיין גוט, די זעלבע זאך איז דער אייבערשטער געוויס היט איז אויך ראשי תיבות פון דאגה, די אותיות ד' אלף ה' איז האט דריי ראשי תיבות'ן, דער אייבערשטער היט, דער אייבערשטער. השם איז דא, די אייבערשטער העלפט, די אייבערשטער היט, השם איז דא, נאכאמאל, די אייבערשטער העלפט, די אייבערשטער היט, השם איז דא, דריי ענינים וואס איז דא אין די אותיות ד' אלף ה', און די אותיות איז א' ב' ג' ד' ה', וואלט געווען די סדר האותיות, אין אנדערע ווערטער, ווען ס'איז דא ד' אלף ה' וואס פעלט? ס'פעלט א א', ס'פעלט א ב', און ס'פעלט א ג'. די דריי ענינים אז די אייבערשטער העלפט, די אייבערשטער טוט השם עז אויס, ווען דארף מען זאגן פאר א מענטש ווען ער האט מורא פון עפעס, ער פילט זיך ווי ער פילט ווי ס'פעלט ווי עפעס שלעכט קען געשען דארף מען זאגן פאר די מענטש זאלסט וויסן ס'פעלט דא א בית, ד' אלפים מיינט ס'פעלט דא א בית. ווי וואס מיינט בייז? בייז איז דאך גבירה. שטארק דיך, האב נישט מורא, אלץ איז גוט, אלץ גייט זיין גוט, זיי נישט אזוי באזארגט, אלעס גייט זיך אויסארבעטן מצד היותו טוב, די אייבערשטער היט, די אייבערשטער השם איז דא, די אייבערשטער העלפט. איז דא די סוד פון די בייז, וואס איז די ג'? ג' איז ברמז אויף שלימות, ווייל מען טרעפט אז יום ה' גומל את יצחק, ברמז אויף שלימות, שטייט אין סי' שספורים, איז ג' ברמז אויף שלימות, אז צו קומען צו שלימות אזוי, קען מען זוכן רמז אויף תפארת, שיינקייט, שיינקייט האט צו קומען צו א שיינע מצב, צו א גוטע מצב, און ג' איז אויך מרמז אויף שלימות האט מען געשמועסט, מרמז אויף תפארת, און זיך ארויס דרייען, דארף זיך ארויס דרייען פון די שווערע מצב, זיי זאגן מען דארף זיך שטארקן, רק חזק ס'וועט זיין לעכטיג און וואויל אלץ וועט זיך אויסארבעטן על צד היותר טוב.

איז פאר, ווען צוויי אידן זענען דא איינער פאר די אנדערע איז זיבן, איז אויף ענגליש וועט מען זאגן סעווען, סעווען סאו איווען, ס'וועט זיין אזוי איווען, אלעס וועט זיך אויסגראדן, אז יעדע שכן זענען דא איינער פארן צווייטן, פון זיצן אזוי וואכעדיגע סדר טאקע, ויהי כן שם ישראל נגדי ועל כאיש אחד בלייב איך זיי אביסל העלפן אלע השפעות וואס קומען אראפ דורך קבלת התורה זאל נישט ווערן אויף אונז מלא חפניים.